سنڑاسیں اگر تہاکوں ساڈے چینل دیاں اے ویڈیوز چنگیاں لگدیاں تساں سرائیکی زبان کوں سرائیکی شاعری کوں پسند کریندے پے تے ساڈے ایں یوٹیوب دے چینل کوں سبسکرائب کر گھنسو گھنٹی دا بٹن وی کھڑے سئیں اوندے اتے وی جے زور چا ڈیو تاں کمال مہربانی چاسا ہویسی۔ خیر اندے پئے ہیں سئیں شاعری دا پہلا جوڑا تہاڈی خدمت اچ پیش کریندے ہیں اسلم غمناز صاحب دا سئیں ہنڑی فرمیندن کہے رکھی پیار دی ہئی بھئی والی جئیں ہم راز او کھلدیں نکھڑیا گئے۔ رکھی پیار دی ہئی بھئی والی جئیں ہم راز او کھلدیں نکھڑیا گئے۔ اے راس نہ پیار محبت دے سر ساز او کھلدیں نکھڑیا گئے۔ ݙے ساکوں ہنجوں دردیں دے اعزاز او کھلدیں نکھڑیا ڳئے ہئی عید دا موقع کیا پچھدئیں غم ناز او کھلدیں نکھڑیا ڳئے۔ سوہݨا سئیں اڳلا ݙوہڑا ہے سرائیکی وسیب دے شاعر بلال ناچیز صاحب دا سݨسو سئیوݨی دا کلام توجہ خاص دے نال سئیوݨی فرمیندن کہہ۔ نہ تیر ہجر دے مار ایڈے دل پتھر نئیں جو جھل ویسی۔ نہ تیر ہجر دے مار ایڈے دل پتھر نئیں جو جھل ویسی۔ کر گالھ نہ دلبر نکھڑݨ دی میڈا سݨیدیں چیتا رل ویسی۔ تیں رس ونڄݨے میں رل ونڄݨے میݙی رو رو عمراں ڳل ویسی تیݙا جیکر ایہو حال ریہا ناں چیز تاں کھٹڑا مل ویسی۔ ٻہوں سوہݨا کلام سئیں۔ اڳلا کلام ہے سئیں محبوب مونس صاحب دا سݨسو توجہ خاص دے نال۔ سئیں ہوݨی فرمیندن کہ۔ ہک روپ نگر اچ روپ ݙٹھے ہک روپ نگر اچ روپ ݙٹھے ہئی ٻلدا مکھ مہتاب وانگے اونجھاں زلفاں بدل سیاہ وانگے تے لب ہن لال گلاب وانگے اوندیاں اکھیاں بس مئے خانہ ہئی مستی مست شراب وانگے جے مونس میݙے وس ہوندا اونوں پڑھدا روز کتاب وانگے۔ سݨا سئیں اڳلا ݙوہڑا ہے دلناز نور پوری صاحب دا سݨسو توجہ خاص دے نال سئیں ہوݨی فرمیندن کہ ساڈے پیریں پیار دیاں ٻیڑیاں ہن ڳل عشق دا طوق سجائی ٻیٹھاں ساڈے پیریں پیار دیاں ٻیڑیاں ہن ڳل عشق دا طوق سجائی ٻیٹھاں ڳئے بھل ہیں سب کم دنیا دے تیں یار دا ورد پکائی ٻیٹھاں توں سنگ دل بے پرواہ نکلیں تیک ول ول چن ازمائی ٻیٹھاں دل ناز تیں غیریں عید منائی میں رو رو حال ونڄائی ٻیٹھاں۔ اڳلا ݙوہڑا ہے سئیں فاروق اداس صاحب دا سݨسو توجہ خاص دے نال سئیں ہوݨی فرمیندن کہ اساں خوشیاں ݙیوݨیاں ہن تیکوں اساں خوشیاں ݙیوݨیاں ہن تیکوں توں بھانویں درد کروڑ ݙیویں اساں ݙکھ سݨواوݨے کیا کہیں کوں بھانویں سینے تیر توں پوڑ ݙیویں تیݙی مرضی اداس توں پیار کریں یا نفرت کر ساکوں چھوڑ ڈیویں تیڈے نوکر ہیں کیا کر سگدوں بھاویں کپ تے نہر وچ لوڑ چھوڑ۔ کمال مہربانی سونا سئیں بہوں شکریہ نوازش۔ سونا سئیں گزارش اے ہے کہ تساں ساڈیاں اے یوٹیوب دیاں ویڈیوز اگر پسند کریندے وے سرائیکی شاعری اور سرائیکی شعراء کرام دے ایں کلام کوں پسند کریندے وے۔ تہاݙا تعلق بھانویں سرائیکی نال ہے، سرائیکی زبان نال، سرائیکی وسیب نال۔ بھانویں نئیں، تہاکوں سرائیکی زبان، سرائیکی وسیب، سرائیکی شاعری اور کلچر پسند ہے، چنڳاں لڳدے۔ تے تساں ایں سارے یوٹیوب دے چینل کوں سبسکرائب کریسو نال ہک گھنٹی دا بٹن وی ہوسی اوندے تے وی زور چا ڈیسو کلک چا کریسو انہاں چیزیں دے تہاڈے پیسے نہیں لگدے صرف اے ہے کہ اساڈیاں آون والیاں ویڈیوز انہاں دا ہک نوٹیفیکیشن تہاکوں ملدا رہے ویسی کہ بھائی سرائیکی نیٹ ورک چینل دے اوتے ہک نویں شاعری دی ویڈیو آ گئی ہے تاکہ تہاکوں او ݙیکھݨ وچ، اوکوں لبھݨ وچ آسانی رہ ونڄے۔ دعائیں وچ یاد رکھیسو سئیں، اللہ پاک سارے وسیب کوں، ساری دھستی کوں، ملک پاکستان کوں، عالم اسلام کوں اپݨے حفظ و امان وچ رکھے۔ رب سوہݨے دے حوالے سئیں۔